Ото мин аатым Прокопьева Ирина Петровна диэммин. Э, бэйэм тыынча тоҕус сүүс отут тоҕус сыллаахха бу бөтүҥҥэ э, төрөөбүтүм. Э, дьэ билигин оттон хэттуган хэттэбэр олорор кыдьааспын диэххэ уонната тугум үөрэҕим учуутал үйэм тухары отут сэттэ сыл учууталлаабытым нуучча тылын үөрэппитим онтон пенсияҕа тахсан бараммын солбукка чэ уонтан тахха сыл история буоллун саха тыла буоллун нуучча тыла буоллун барытын дьэ солбуйан олох үлэлиһиччи кыдьааспын диэххэ ол быыһыгар мин бэйэм эмиэ туохтаахпын дьарыктаахпын. Эмтээх үүнээйинэн дьарыктаммытым аҕыс уон сылтан. Онон күн бүгүнүгэр дылы ол дьарыкпын бырахпакка сылдьабын. Оттон ити эһиги сыалгыт-соруккут буоллаҕына туох эбит олоҥхоһуттары үйэтитии диэн. Ону мин билбэтэрбин даҕаны оттон бу нэһилиэк уопсайынан биһи оҕо эрдэхпитинэ даҕаны билиҥҥэ да дылы ырыа куттаах нэһилиэктэ диэтэххэ туоҕа аһыах, омуна аһыах диэххэ сөп. Ол курдук биһиэхэ олорон ааспыт холобура седалище Николай Иванович диэн Мөчөкө, Мөчөкө диэн ааттыыллар этэ. Ол буоллаана бу биһиги төрүттэрбитин кытта бииргэ Бэрэ диэн сиргэ үөскээбит. Мантан чэ туох диэххэ сөп биир көстөөх сиргэ. Үчүгэйкээн баҕайы бэрэ диэн алаас баар. Бэйэтэ онно киһи кутун-сүрүн тардар. Мин онно куруук сылдьарым, сылдьабын уонна буоллаана ото төрүттэрим онно сыталлар. Эбэм, эһээм уонна ийэм бииргэ төрөөбүттэр эҥин. Ийэм ынаммын онно бараммын мин көрөбүн, истэбин, үрэххэ сылдьабын уонна от хомуйабын. Наһаа үчүгэй онно айылҕалаах. Ол киһини тардар. Ол онно үөскээбит эбит, ол мөчөкө. Ол дьиҥнээх төрдө ол хантан кэлбитин билбит. Хаҥаластарбыт дииллэр. Хаҥалас сириттэн кэлбиттэр тоноҕостор диэн тоноҕос удьуора диэн. Ол киһи туох да бүрдээх ырыаһыт үһү. Наһаа олох этэн баран бүппэт, ыллаан баран бүппэт. Даже тугар дьиэ кэргэнигэр тиийэ хайдары оҕустарар курдук туохтуур эбит наһаа ыллаан абааһыны кытта тэҥҥэ ылласпыта диэн этэллэр эбит кырдьаҕастар холобура мин аҕам эмиэ диэччи мин кырдьаҕас дьоҥҥо иитиллибитим ол иһин оннук диэн өйдөбүлгэ хаалбыппын бэйэтэ уҥуоҕунан кыра оҕус буламаан эт лаҕыччах үһү ото туга буоллаана кырасыабай киһи хара харахтаах туохтаах уола Николай Николаевич Седалищев диэн баарда нуучча тылын учуутала ол оруобунаах атын курдук ол наһаа ырыаһыт этэ ону били туоха оонньор да куруук баран хаалар үһү хаайтарар буоллабыт да талааннаах киһи туохха атыыһыттарынан куоратынан онон манан били ыллыы баран хаалар манна ыллыыр туоха суох буоллаа дии Кинини бу баллар эрдэ бу эт абааһы тэҥҥэ ылласпыт киһитэ туох да наһаа ыллаатаххына дьолуҥ уһуох диэбит курдук хахаан нукаайбыатта. Онон хаайтаран дьэ кини уол кыһын буолла да бараалар уонна саас суол хааллаҕына биирдэ төннөн кэлэр. Бэйэтэ оҕо бөҕөлөөх. Ол иһин буоллаҕына били эмээхсинэ били ырыаһыт буолбутун хоччоһо билээбэт үһү. Ол туохха биллибэккэ-көстүбэккэ ааспыт холобура. Ону уһулар киһи, сэргиир киһи, истэр киһи суох эбит. Ол онугар дьэ ол нэһилиэк таһа өттүгэр туох эбит. Оттон дьэ тылларынан диэн туох түһүрдээх улахан удьуор. Ити билигин куоракка Сиэнэ Седаничев Дмитрий Сергеевич диэн ити хаҥаран барбыппат киһи. Туох да дьахха тыллаах Өстөөххөй уонна Иванова Надежда Уйбановна, ити эмиэ мөчөкө балта сылдьар. Чугас балта эмиэ Надежда Уйбановна эмиэ дьэ тыллаах киһи, сааһылаан. Онон таха быччаарова Александра, ити Сергеевна. Ити эмиэ мөчөкө туоҕа сыдьар. Сиэнэ. Онон айылҕаттан уус тыллаахтар. Манна туол туах он Николай Николаевич уола буоллаана наһаа ырыаһыт этэ. Наһаа чудук оһуокайдааччы олох уйулҕата суоҕа киирдэҕинэ ийэтэ курууппа бар. Эн аҕаҥ курдук ол туохха барааллаххына дьолоһуоххун диир курдук эн. Бэйэҥ үлэлээххин, бэйэҥ туохтааххын үөрэхтээххин диэн туох төрдаа үчүгэй учуутал этэ. Инньэ гынан дьэ ол туоҕар туоҕа кэлин ол олохтооҕун ыллаабат буолаха хитичэ ити хаамы туохтаан уутуйан үөскээбит туохтаабыт төрөөбүт үөскээбит киһи ол мин истэрбинэн ол хедалият буолар оччоҕуна ол мөчөкөнү иһи бэҕэт уо мин билбэппин
холобура буоллааны билигин баара бите буоллар чэ сүүс отуттаан киһи булуо мин ону өйдөбөт буоллаан холобурга Ол мин дьоннорум хаастылар. Холобура, мин аҕам баара эбитэ буоллар, билигин сүүс сүүрбэ үһэ түөрдэ буолуо этэ. Били дьонно кинилэр кэпсээннэринэ. Онтон мин оҕо эрдэхпинэ орто бүлүүттэн дуу хайдах дуу мин дьоммор эмиэ туох олоҥхоһут кэлэ сылдьыбыта. Ону мин өйдөбөппүн. биэстээх ту алталаах ту быһылаат. Эра киниэхэ барыаххар ты бастаан ити мычыка бүтүн түмүктүөхпүт. Аха. Анбыт кенэйти. Чоммут эһи это дьоннуң төрөппүттэрин кинини төһө хаҥала эҥэлэх киһи диэн хуох киһи быһытынан холобур төһө маннык хымнаҕас майгылаах туу идэ хайдары маннык тордурҕас соҕус дуу эбитэр ол мечака дьэ ааһа ону иин кэпсээччилэр да киһи быһыытынан маннык киһи этэ э уах ол кини тылын-ууһун игин кэпсээччиктэр онтон ол киһини кытта иисен иин оннук маннык буолбут диэн хаһан дэстээччиктэр олото онтон олон хоһуттар уопсынан көннөрө олон хоһутара буолбатахтар тойухан кинилер талааннаах дьон талааннаах ону айылга кинилерге аһары берер ол курдук кинилер отоһут буолуттарын ойун аңардаах киһи болла уусту тимир уһа буолан сөп мас уһа буолан сөп оннук игин дьарыктаах это дуо диэн кэпсииллэр бука бары туохтар иһити аҕа уһа маска чүгэтэр уонна тимиргэ онон ол кини тохтаан үчүгэйдик деловой хоҕустук холобура аҕа быһыытынан туохтаабыт туттан тоҕо буолар алдьархай дьоҕурдаах дьоннор. Ол кини дааны алыс көннөрү буолбатаабылы бииргэ төрөөбүттэр бука баруһана. Оччону удьуор оннук. Удьуор аха иистэнэллэр дьахталлар. Олох көннөр семья буолбата. Тек канат. Кини Оччоҕуна баара буоллар сүүс ордутайын буолуон сөп. сүүс сүүһүттэн таххан сүүс сүүргэ диэһэҥинэ булуо. Биһиэхэ данна даннайынан тыҥчаҕа сүүс тоҕуон биэс сыллахха төрөөбүттэн. Итиһин булуо да? Хөп булуор ааһа.
Онтон өлбүт хыла тыынча тоҕус сүүс төрдөн биир диэн биир вариант, биир вариана тыынча тоҕус сүүс төрдөн бииргэ өлбүт

Онто кэпсииллэр да ыаллары иҥкэрийэн маннык маннык ыҥырыыга сылдьар иҥин да билиэн. Ыҥырыыга сылдьан буолла.
Ол ол билинэннэр ол нэһилиэктэн таһат түөртаххар буолла. Кинини ким да туохтаабат тугунан.
Онтон иккис киһибитигэр эйиэхэ олоҥхоһут кэлэ сылдьыбыт. Ээ, олоҥхоһут кэлэ сылдьыбыта туохха. Мин ол биэстээх туолталаах туойдаахпын. Хас аатаҥын ким Уол өйдөөбөппүн оны. Олоҥхоһун мин туохтыырым саҕана көйгөтүллүбүт буоллаа дии. Олоҥхоһут өссө киһи хайдары дьиктибаатык истиэм дии. Оһуокай, конечно, баар этэ. Оһуокайдьыттар бааллар диэтин оһуокайдьыттар Дьэ, ол өйдүүргүнүн хайдах этий? Утоннуа дииллэрин өйдүүбүн. Уонна уот аһаҕас турар этэ билиитэ оһох. Онно туох хардаҕа олох курулаччы умайа турар онно. Дьон киэһэ истэргэ. Элбэх киһи мустубутун. Уо мин бэйэм дьиэм эрэ кэргэнэ. Ол орто бүлүүттэн улахан ханны ол туох олоҥхо да битэ ол чахчы оннук өйдөөн хаалбыт. Орто бүлүүттэ кэлбитэ дииллэр. Айна дииллэр этэ.
Наа дииллэрин өйдүүбүн. Истэстэлэр икки күнү быһа. Икки күнү быһа. Мин оскуолаҕа түһэммит киириэм иннинэ. Ол биһиэхэ хоноотон олохолоох буолуохтаах. Баар уол ийэм төрдө туох этэ, Дьөккөн этэ. Ити ииппит ийэм. Ол Дьөккөнтөн баар туоҕа буолла. Билэр дьоннор. Дьөккөн бөҕө кэлээччи биһиэхэ. Мана былыр айан суола этэ. Бу. Дьону дьөккөн буолан хэптиэllä. Дьөккөн буолан сөп. Туолтаха ийэм дьөккөн уонна дьөккөттөр бары хыдьааччыктар. Айан суолардааны мин оҕардахпына дьиэһэ бүтүннүүтэ арааһынай нуучча хаха тобустолору көрө көрө нууччалартан куттанааччыбын. Ааһан иһэр дьонно буолаллар. Һэ, онтон биһиэхэ бэҕэһээ Э, бүгүн хас сырда. Оннук информация кэллэ. Михайлова Петрова Светлана Ильинична манна олорор. Кини аҕата Егоров Илья Егорович. Олоҥхоһут это диэн кэпсиир. Дьөккөн.
Ол дьөккөттөр билбэт. Дьөккөн була. Ол дьөккөҥҥө манна кинит. Кини.
Кинит, ону кини онтон баран уһулу. Манна олорор. Ити ким сирдиэҕэ кыргыттар.
Бу сенан бөтүн икки саатын биһиэхэ манна хаалбатты киирбит бөччөҥө диэн. Ээ, олото бүтүн иккис аат эбэкчэҕэ диэн буоларда. Уа, бурдук.
Туоха дыгын үйэтин саҕана диэн биаа бурдук кэпсииллэр этэ. Ити сэһэн болоҕо даҕаны. Туоха дыгын сэриититтэн куотан сэттэ бөрөбө түҥнэр амматтар. Биир киһи куотан биир ынахтаах, биир уоллаах, сорохтор икки уоллаах дииллэр. Дьэ бу Бүлүү иһигэр кэлэр. Ойуунунан туохтатан. Эптиэ. Көрдөрүнэн. Мана утууһу бу оҕуруо курдук күөллэрдээх иргэтииаҥ, онну бараҥҥын аатыҥ ааттаныаҕа, үйэ тухары диэн. Дьэ ол били сэрииттэн куотан кэлэр уонна ол тугун дьонун иин хүтэр хүтэрбит быһыылаах. Ол иһин били ынахтаах уонна оҕолоох кэлэр. Ол кэлэн дьэ Бөтүҥ нэһилиэгин үөскэтэр. Бу биһиги туох төрүтэ. Онтон иккис киһи буолар Бөкчөҥаа диэн. Ол Бөкчөҥаа буолаанын мин дьонум кэпсииллэринэн аҕам ата кэпсээннээх баа буолааччы. Ол күндү Аакы диэн баар. Мантан дьэ үс үс көстөөх диэх баар. Үчүгэйкээн сайылык баар. Ол онно кэлбитим. Ол бөкчөҥө. Ол итиккиттэн бөтүҥ инники кэлтэ дуу, ол бөкчөҥөтө инники кэлтэ эбит. Ол инньэ гынан ол киһиттэн эмиэ иһин биир кэлии киһи ити туох Дьокуускай диккиттэн кэлэллэр буолла Бүлүүгэ. Үксэ кэлии дьон буолла. Ити чочу халбаакы иҥин диэннэр түөрэтэ барыта ынарыттан кэлии дьон. Ол иннигэр биһи туохпут улууспут барыта тоҥус аҥардаахтайдык буолла. Дьиҥинэ. Ол кэлэннэр дьэ ол Бөкчөҥөө нэһилиэгэ буол. Бэкчигинский наследник. Дьиҥинэн Бөкчөҥөө диэн киһи. Мин дьонум кэпсииллэринэн. Ол ити Акы диэн хайылык кыһатар. Мин өйдүүрбүнэн. Онтон төрдүргү били нэһилиэк Бөкчигинский наслед, село Бетюн диэн буолан хаалбыт. Ол туохпут. Киһи уҥахтара эҥиннэрэ барда туох

Бу Хомустаах диэн улахан эбэ баар. Ол тоҥус сириттэн киирбит үһү ол киһи, Элэмтэ. Ол Хомустаахха, Эдьигээнтэн. Эдьигээн чугас буолар биһиэхэ. Эдьигээнтэн киирэн дьэтиннэ ол Хомустаахха олоҕуран. Элэмтэ нэһилиэгэ буолар. Онон киһи уҥуоҕа барыта таастаах киһи уҥуохтара бааллар манна. Ол аата кыахтаайын дьоннор буолар буолахтара дии. Ону ол Илимтинский наслег.

ол бөтчөҥөҕө ол бэбите бу оччону манна бөтүҥҥэ буллаҕа дии Борисов Савва диэн киһи олоро сылдьыбыт тоҥсоҕой Савва диэн Ону билбэххит дуо? Билэбин.
Ол оҕонньор хойут өлбүтэ. Манна сиэнэ баар. Онтон ыйытыахха. Борисова Тамара Даниловна. Бэлиэтэниҥ эрэ. Ол оскуолаҕа баар Дабыдыантабынаны кытта тэҥҥэ кэпсиэҕэ. Онтуҥ бэйэтэ эмиэ туспа остуоруйалаах үрдээх улахан кырдьаҕас. Борисова Тамара Даниловна ол эһэтэ. Сүүһүттэн тахан баар эбитэ. Туох да сүрдээх уһанар уонна уһун үйэлээх ол Сүүһүттэн такыар дылы кини буотун чөл өйдөөх туруктаах ыччыктар. Кинини олоҥхоҕут это диэн эһиги истибиккит дуо? Уах.
Ото баһаал ити ити аймах ыллыыр. Онон ол ырыаһыттара кимтэн туохтаабын